Сәләмү галәйкүм мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Тәгалә насыйп иткәч менә яңадан күрешергә булдык бит әле. Кайбер әдәпләр турында сөйләшеп китмәкче булам. Үземнең хәтердә булганнар турын белән генә инде. Менә бер әдәп бар бит инде, йортка кергәч исәнләшү, күрешү кебек әдәп дип әйтергә кирәк инде. Иң беренче чиратта күршеңә керәсеңме син, я булмаса Башка берәр кешегә керәсеңме, иң беренче ишекне шакып, рөхсәт сорарга кирәк. Бер шакыйсың, ике шакыйсың, өч шакыйсың. Йортта булган кеше, әйе, әйе, керегез, дип әйтмичә торып, син ишекне ачып керергә тиеш түгелсең. Кайбер хатта шулай килеп чыга, ишекне шакый да, керергә буламы дип тып итеп килеп баса. Менә бу дөрес нәрсә түгел. Кеше рөхсәт бирмәсә, кеше рөхсәт бирмәсә, син бу йортка керергә тиеш түгелсең. Ярар, йортның хуҗасы сиңа рөхсәт бирде, кердең. Иң беренче керүгә исәнләшәбез. Нәрсә дип исәнләшәбез инде? Нихәлләрегез бар, әйбәт торасызмы? Шундый кебек сүзләр белән исәнләшәбез. Аннан соң инде хуҗа, әйдә торма, ишек төбендә торма инде, әйдә түргәрәк ут дип әйтә икән, син кереп утырасың һәм утыргач йортка дога кылабыз. Аллаһумма анзална мунзала мубарака хайрул мунзил дип. Бу инде менә шулай итеп дога кылабыз. Бу нәрсә? Аллаһ Тәгаләдән син Раббым мине хәерле урынга ирештер, син хәерле урыннарга ирештерүче дигән дога бу кысканагына. Йә булмаса инде, үзең белгәнчә генә, Бисмиллаһи рахмани рахим, бу йортка хәерле бәрәкәт бир, шундый рак итеп Аллаһ Тәгаләдән сорау. Бу йортка бәрәкәт бир, хәерле бәрәкәт бир, дип әйтү, ул инде зур шушы йортка бер дога булып тора. Шуннан инде күршең белән хәл хәл ахвал сорашу китә, исән сау торасызмы? Әйтик инде, анда фәлән кем исәнме, балаларың ни хәлдә? Йортта инде алар булмаган сурәттә дип әйтәм инде. Алар исән булса инде, алар монда йортта була икән, син күреп торасың. Шулай итеп, и күрешәбез менә нишләтеп. Йортка кергәч тә күрешергә кирәк бит инде. Иң беренче чиратта күрешәбез ике кулны сузып. Ике кулны сузып күрешәбез менә шулай итеп. Инде кеше бит инде ул кулы белән бирәсен, син ул кулын көрәшәсен, һәм аның шушы кулын өстеннән яңадан икенче кулың белән тотып аласың. Менә бу үзенә күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бер күрүше әдәбе булган. Ягъни, менә минем ике кулым да чиста, синең сиңа бер нинди начарлык та теләмим, ике кулымда да бер әйбер юк, менә алар икесе дә буш, сиңа хөрмәт күрсәтәм дигән мәгънәдә килеп чыга күрешү. Хәзер күбрәк инде яшьләр арасында китте инде ул сыңар кул белән генә күрешү. Сыңар кул белән күрешү бу бик әдәпле нәрсә булып саналмый. Яшьләр өчен шушыны әйтеп китәсем килгән иде. Йортта инде менә шулай хәл-әхвәл сорашканнан соң, үзеңнең йомышыңны әйтергә можешь, и күршем, менә шундыйрак нәрсә кирәк иде әле, менә шундыйрак йомыш белән кергән идем, һәм шулай итеп дәвам итәсең инде алга таба эшләреңне.